Ka navin purun var min nawr sawm sak mek a tunah hianin purun var leh sawhthing leh purun sen min nawr sawm sak dawn a ni ti hian Chinese ka bei chang kha ka hmang dawn a, Chinese zik luh mang kha a lai takah kan phel ang a, kan duh ang tawk a lianin kan chan ang, Chinese zik hlum hi kan nei loh chuanin zik hlum pangai kha kan hmang thei vek tho a ni, kha kha chu keimahni neih rem chan ang ang kha ni sela. lian lutuk lovin ka chan a kei chuanin kha kha chu keimahni duh dan dan ni sera kan chanin leh thet dan a zir kha chu kimchi hi siam dan hrang hrang a awm a tun tuma ka rawn siam dan tur hi chu bawl hlo ka hmang teh vak dawn lo va awlsam thei ang berin ka rawn siam dawn ka tih tawh kha chuanin kimchi siam dan pakhat pawh kha ka chanin lah hianin ka dah tawh a tah chuanin zikhlum pangngai kha ka hmang ve thung a tun tumah hi chuanin Chinese zîk hlûm, Chinese cabbage an tih ang kha ka hmang ve thung dâwn a ni. Ti hianin khu chi kan phûl ang a, chi hianin kan chhiah hnîp dâwn a ni. A kârah te khuanin chi kha kan phûl hlût vek ang a, chi khân uluk deuhin kan chûlh dâwn tihna a nih chu. Chî hianin a hneh ṭhat loh chuanin aa a zîk hlûma hi a zawr ṭha duh dâwn lo a, chuvang chuanin chî hianin hneh ṭha deuhin kan chiah dâwn nia, kan phûl dâwn nia. Tihianin hei chi khan ka phul zo ta vek a, a karah te khan uluk deuh khan chi kha ka dah vek a, chuan tikhan kan chhin anga kan lo dah rih ang. Chuan hei purun var leh sawhthing leh purun sen pawh kha ka navin min lo nawr sawm sak tawh a, chuan purun zung min chansak bawk a, purun hnah hi ka chan ve leh bawk dawn a ni. purun zung leh a hnah zo purun zung leh a hnah kha ka hmang dawn a spring onion te pawh kha kan duh chuan kan hmang thei a a kha chu keimahni neih rem chan zawk zawk kha ni se la spring onion kan neih chuan kan hmang a kan neih loh chuanin hei zo purun zung leh purun hnah hi kan hmang dawn nia. Ti khan a chan ngai ho chu kan chan zo ta a, chuan rice flour dekchi ah fian te riat kan dah lut ang a, chuan tui liter chan ve kan laih lut ang. Gas kan on hmain ngun deuh in kan chawk dawn a hei hi. a hlawm te kha a awm duh em em a a hlawm loh nan khanin tihian gas ka on hma khanin ka chawk hmasa vek phawt a ka duh ang tawk a ka chaw hnuah khanin gas ka on chauh a ni a hlawm loh nan kan chawk deuh reng dawn nia rice floor aiah khanin Cornflour te, maida te keimahni'n kan neih remchang rang ang kha kan hmang thei a, kha kha chu keimahni duh dan dan kha ni sel a, rice flour hman hian kei chuan a tui duh ber ka tia, rice flour hi ka hmang tlangpui thin a ni. Rice flour hi. Ready made lei tur kan hmuh loh pawn keimahni'n kan siam chawp thei a. Buhfai kan chiahnip anga chuan kan chiahnip hnuah khan kan ti ro deuh hlek ang a, chumi hnuah chuanin a ro hnuah khan kan herhsawm mai dawn a ni. Chuanin kan hri leh ang a, tichuanin kan siam chawp thei bawk a ni. Chuan tui kha hei liter chanve kha tirah khan ka hmang a, chuan liter chanve dang kha ka laih bel leh a, liter chanve dang ka laih kha chu vei khatah laih nghal vek tawh lovin tlem tlemin ka laih a ti hian ka chawk kawi leh hlar a. kan hei hi kan chhuang so leh bawrh bawrh dawn a ni kan zikhlum chiah pawh kha hei a lo zawr tan tawh a ti hian kan let dawn a ni zikhlum hi duh dan chuan in darkar li vel tal hi chiah theih ila zawr tha duh a tun tumah hi chuan in hun te kan ngah vak lo avang hian in ka hmanhmawh deuh hlek avang hian in darkar hnih leh tlem vel chauh ka cheh a ni kei chuan in maw ti hianin hei kan rice flour siam pawh kha a lo so leh than tawh dawn a, ngun deuh in kan chawk leh ang rice flour hi hmin tha deuh khan in kan chhum dawn nia darkar chan ve ve tak kha kan chhum dawn nia hei ti hian a lo so bawrh bawrh tawh a Hetia lo sauh leh bawrh bawrh hnuah hianin red chilli powder ka thlak dawn a, red chilli powder hi gram sawmnga ka hmang zo vek a ni. Vawikhata thlak nghal vek lovin ti hian tlem tlemin ka thlak a, ka thlak lai khan ka chawk char char bawk a ni. Thenkhat chuanin red chilli powder hi rice flour chhumah hianin an telh kher lova, tikhan an telh mai thin a a chawhpawlhnaah khanin an chawhpawlh mai thin a a hnuah khanin mahse kei chuanin hetia rice flour a telh a han chhumhmin ve hi a tha ka tia ka duh zawk a kha ka chaw keimahni duh dan zawk zawk ni se la hetia chhumna a telh hi a buai thlak intih chuanin tikhan a hel khan induh ang zat khan nakinah bawlhlo chawhpawlh hunah khanin intelh thei bawk a ni tih kha kan sawi tel leh bawk a ni chu. Red chilli powder hi ka sawi tawh ang khanin gram sawmnga ka hmang a, kan duhthak dana zir khanin kan hmang hnemin kan hmang tlem thei a, kan duhthak vak loh kha chuanin gram sawmnga aia tlem te pawh kha kan telh thei a, kha kha chu keimahni thu thu ni se la thak kan ngam leh ngam loh dana zir te pawh kha ni se la ti hianin ih hemi artery chawhna chawh hianin a dip tha duh deuh ka tia a rual tha duh deuh ka tia. ti hian artui chuan ah hianin kan chawk leh a ni i a hlawm kha a awm kha ka duh lo va hlawm a awm kha a tha lo va hlawm a awm loh nan khan ti hian ngun deuhin kan chawk dawn a ni kan chawk dawn nia. a hlawm a awm tawh lo va ti hian ka chawk rual tha em em a khu kan hmu ang khuanin a kawi tha hlar hlar tawp a mah pawh hi chuanin a kawi dan vel a tui tam dan vel pawh hi a tawk a tawk khawp mai a tunah hianin ti hian ka duh tawk ang a gas ka off tawh dawn a ni darkar chanve aia rei mah kha rice floor hi ka chhum a ni. Tihian gas ka off a, lo awm dai rih se la. Chuan kan zikhlum chiah kha darkar hnih chuan kan lo chiah tawh a, kan tleuh tawh dawn a ni. Ka duh ang chuanin ih a la zawr tha lutuk lo va, la inchiah hneh lo deuh hlek a mah se a zawr tha tawk tawh tho ka tia ka hmanhmawh deuh hlek avangin ka silhma dawn a. chitui khaw khaw lo tling ve nual a ni. Ka silhma deuh hlek dawn a, ka hmanhmawh deuh hlek avang khanin a duh dan chuanin darkarli vel tlar hi chiah ila a tha ka ti a ni. Tihian chi a kan chiahna kha al lohna turin uluk deuhin ngun deuhin zikhlum kha kan silfai ang a, an silfai hnuah hianin tui a pai loh nan hian kan sawr fur leh dawn a ni. Kan silfai zau ta a chuan rice flour kan chhuan pawh kha lo dai tawh a chicken powder kan tel ang purun sen leh sawhthing purun var her sawm sa leh purun zung leh a hnah ka telh lai kha video ka la maw ka tia ka lo la lo pal a lo in la lo pal a tikhang khang ho kha ka pawlh tawh bawk a ni chuan fish sauce kan telh leh a fish sauce hi-- fiante khat leh a chan ve vel ka tel a ni tihian ngun deuhin kan chawhpawlh ang chicken powder kha chu kan duh tam dana zir khanin kan telhnem kan tel tlem thei a chuan rice flour ah khanin chhawhchhi kan telh leh bawk a chhibung ngun deuhin kan chawhpawlh leh ang chhawhchhi hi tam ve deuh hlek ka tel a. Chhawh chhi tam hianin a tui ka tia, kha kha chu keimahni duh dan dan ni sela a tlem leh tam kha chu chhawh chhi hi a hel ka tel a ni aw kan hmui lo a hel kha ti hian ngun deuhin kan chawhpawlh leh ang. ka duh ang tawkin ka chawhpawlh tawh a, tihian kan duh ang tawka kan chawhpawlh hnuah khanin zikhlumah khan kan tat leh dawn a ni, a karah te khuan ngun deuhin kan tat ang a, zikhlumah hianin a kim thei ang berin kan chulh chhuak vek dawn a ni, chi kha a hran pahin ka telh tawh lova a chhan chu zikhlum kha chia kan chiah tawh avang khanin a al tawh a, silfai mah i lang a al kha silfai thap theih lova, chuvang chuanin chi kha a hran pahin ka telh tawh lo va, khami kan chiahna al kha ka ring nghal a ni. Ka channel min hlutsak a, min subscribe tu te leh ka video min lo en sak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm em em a, thinlung takin lawmthu ka sawi mawlh mawlh a, min la subscribe ve lo te pawh khanin ka video hi tha in tih zawng a nih chuanin khawngaih in min lo subscribe sak ve ula like leh comment te share te pawh min lo pek sak ve dawn nia tihian hei kan zikhlum ta sa hi kan hmuh ang khanin ah burah khuan ka dah lut nghal zel a ka awmna tur bur a nia tikhuanin burah khuanin kan rem chho zel dawn a nia. A inum deuh hlek tura kan duh chuanin darkar sawmhnih pali chhung kha fridge ah khan kan dah lut ri lo vang a, darkar sawmhnih pali hnuah khanin fridge ah kan dah chauh dawn nia. Kei chuanin a inum vak hi ka duh loh avangin tihian ka siam zawh hianin fridge ah ka dah lut nghal zel a ni. Ti hianin hei bura ka dah zo ta vek a, kimchi chu kan siam zo ta a, a hmel lan dan hi a mawi em em a, a hmel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui em em a ni. Bowl a ka la dah hi chu ei chawp tur a ni a, chuan bura ka dah zawk hi chu ka chhin anga fridge ah ka dah lut nghal dawn a ni. Aw le tun chung video atan chuanin duhtawk leh phawt ila, video leh bekah kan za vaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia.